Kra n tugniwin neɣ tteswirat n lxelɛa tḍerwaɛin i llan di tmacahut-agi, neksif-t merra. Acu kan taneffut n tmacahut teqqim akken tella s wudem n ccbaḥa-ines d sser n wawalen-ines i lebda.

Tamacahut n yelli-s ɛemmi. Macahu, win d-innan ahu ad yaf lhu. Tamacahut ad telhu, ad timɣur anecgezgu. Tamacahut-agi tebna ɣef tmeṭṭut mi qqaren hṭaṭa akked wargaz-is mi qqaren kra-nsen d tteryel. Akk d sebɛa iwaɣezniwen gar-asen baba-sen miqaran Bubak. Illa yiwen qqaren-as Kransen, d ilemẓi izdeɣ di yiwet texxamt berra i taddart-nsen. Wasmi yella d amecṭuḥ, ilmed aṭas n ṣṣyada d zzegwa. Truḥ-as akkenni alammi yewweḍ d argaz, u netta izad-as iberḍi. amzun akken d lɣul ifka-yas rebbi tazmert ur yesruḥ acu kan izweǧ senṭaɛen-as yelli-s ɛemmi-s hṭaṭa ur telli d lmetl-is ttidiren akken i d issin yid-sen maca ulac dderya ihi yiwen wass yeffeɣ ɣer ṣyada iwi yid-s axudmi akked eh, d wenzel n ṣyada yella diɣen wenzel i s-inehṛen izgaren di tyerza Ihi, iffeɣ yemidi n lqeryaṭij alami d tameddit ulac d acu d-isḍer. Mi yewwet ad d-yuɣal, teqleb tegnit, eg yiwet n teswiɛt. Yeqqim waḍu yettsuḍu, lehwa tekkat zelliq. Adɣa, iwala yiwen uxxam deg wul n teẓgi, tban-as-d akka cwiṭ n tafat tettezruruq. Ziɣen axxam-nni zedɣen-t sebɛa iwaɣezniwen, wis sebɛa d baba-tsen qqaren-as Gugak. Ikker kra-nsen, ikcem ar uxxam-nni. Yufa iwaɣezniwen-nni imaren kan i d-tersen imensi ad ččen, u nutni ixuṣ-iten cwiṭ usekkud. Akken llan. Ihi, ikcem gar-asen, gar-asen ur ttɛeqqilen ara, ur t-sekkden ara. Amzun akken d yiwen gar-asen. Irefed taɣenǧawt itett gar-asen. Maca Gugak, baba-s n iwaɣezniwen-nni, ifaq illa wayeḍ gar-asen. Yenṭeq yenna-yasen, refdet akk tiɣenǧawin. Refden akkit. Yenṭeq yiwen yenna-yas nekk ur fideɣ ara. Yuɣal Gugak yenna-yasen, Serset akk, akkren sersen akk. Yuɣal inna-yas refdet akk, kkren refden akk. Inṭeq yiwen, inna-yas nekk ur fideɣ ara. Yuɣal inṭeq bugak inna-yas, ah, tagi d tikkelt tamezzurut i d-teḍra yid-neɣ. Yuɣal inṭeq diɣen inna-yas, ttxil-k awagi, i d-ifertaɛen tiɣerɣert-nneɣ. Ɛedda-tt teṛbut-agi iman-ik, ternuḍ ayeddid dagi deg waman iman-ik, tessin akin ad ak-d-nettelḥaq yiwen yiwen d ameɛbar. Yekker kra-nsen ɣer teṛbut-nni, kra yečča-t, kra yesneɣli-t, Yuɣal ar uyeddid-nni, kra yeswa-t, kra yesneɣli-t, yenna-as i yaw tura yiwen yiwen. Ttekkaren-d imaren yiwen yiwen, kra win ara yeṭṭef ad t-id-yawi deg lqaɛ, kra win ara yeṭṭef ad t-id-yawi deg lqaɛ, kra win ara yeṭṭef ad t-id-yawi deg lqaɛ. Ini yezlu s uxedm-ini, yerra-t di tama, alami ɣlin merra. Yuɣal iqeddem-d deg ugak baba-sen, iɛewwet-it iwwet deg lqaɛa diɣen, iketta-yas s uxedmi, izla-t s lqern ar lqern. Acu kan ur ssiwneɛ ara timezla, acku agerzum-is d azuran. Dɣa inwa yemmut, netta ur immut ara. Yerra taryut n texxamt, yerra-d fell-as tagurt, ittkel inwa dayen imzel. Ihi, kra-nsen mi ten-inɣa dayen, iṭṭes dinna alami deg uliwas. Tefrarit tafat, yuɣ-d abrid imaren s axxam-is. Mi d-iweḍ s axxam, iluɛa tameṭṭut-is inna-yas, Yekker a tameṭṭut, ma yesfeḍ Rebbi lḥif isfeḍ-ik. Tenna-yas, D acu-t wa ay argaz? ini teɣliḍ deg umdiq ulac wara ixemmen ulac wara yeččen takraht aṭas jmaɛt lqecc-is d aymut terra-ten-id afeɛrur-is uɣen d abrid di sin ddum ur teddiḍ alammi d leḥqan ar din tufa din aṭas texxamin mačči am anda llan yagi ala yiwet texxamt i yesɛan Mi wḍen, kecmen, sersen lqecc-nsen, steɛfan, sin akken ffɣen-d ar ufrag, inna-yas, Nniɣ-am a tameṭṭut, kcem akk ar texxamin-agi, ala taxxamt-ihin ur tt-keččem ara. Ee, teqqim tmeṭṭut tḥar, gmi s-d-in awal-agi, ɣur-m taxxamt-ihin ur tt-keččem ara, tenwa d takna i ger dinna ifrit. Ihi yiwen wass yekker-d yerra duga duga ar teẓgi ad isḍer u nettat tenna-yas ass-a ad ẓreɣ d acu i yellan deg texxamt-agi i d-yenna akka ur keččem ara ɣur-s. Tɛedda tekker tekcem, tesla i unazaɛ. Tenna-as acu akka wagi ttnazaɛen akka? Yenna-as annaɣ a yelli, yenɣa-yaɣ urgaz-im di sebɛa yid-neɣ, ma d nekk aqli ur ddireɣ ur mmuteɣ. Tenna-as acu akk d-isseḥlun? Yenna-as ay d-sseḥlun waman fi cemcenqar n idurar. Akked tteffaḥ lfuḥuḥ d itterren amɣar d amecṭuḥ. Nnias-k s anezgum d uɣilif, ala tuwin ara ken-id-awiɣ. Deg imaren ihi, tuɣal hṭaṭa yal mi ara d-isleḍ kra nsen wergaz-is, ad s-telḥeq aksum s tufra i wugak waɣzen-nni, akken kul ass, alami d yuf tikkelt, Tekker-d kan tebda imeṭṭawen. Yenna-yas kra nsen acu i kem-yuɣen akka tameṭṭut? Tenna-yas tuḍneɣ yerna urgaɣ tuwiḍ-iyi-d teffaḥ lfuḥuḥ d-yettren amɣar d amecṭuḥ. Yenna-yas kra nsen werǧin sliɣ sys acu kan ad seqsiɣ ncallah ad t-id-afeɣ ad teḥluḍ kkes aɣilif. Ihi yiwen wass nniḍen diɣen teṭṭef-it lehwa d waḍu di tama teẓgi mi iruḥ ar ssyada dɣa iteddu iteddu yufa-d yiwet texxamt taxxamt-nni tt-zedɣen d tteryel ikker ikcem idduri dinna netta di turas-ines. Cwiṭ kan akka, attaya tejba-d tteryel-nni. Iɛqel-itt belli d tteryel. Tekcem-d, tufa-t-id daxel texxamt, tuli-d kan deg umnar n tewwurt, ikker kra nsen immeɣ iṭeḍ-as deg idmaren-is. Tenna-yas, Ruḥ, lukan mačči d iziran-agi i teṭṭeḍ deg idmaren-iw, tilef-ik cciɣ ad rnuɣ tamurt i tettedduḍ. Deg imaren, nettat terra-s d mmi-s, u netta yerra-s d yemma-s diɣen. Dɣa deg wass-nni yuɣal iredzu ɣur-s yal tikkelt yerna yettcawaṛ-itt di yal taluft neɣ taɣawsa ara yexdem. Dɣa yenna-as a yemma Jidda, tameṭṭut-iw tuḍan, turgaf tečča tteffaḥ lfuḥuḥ i d-ittarran amɣar d amecṭuḥ. Teḥla! Neyse yo mi azizem, tameṭṭut-agi ugadeɣ ad tegles uqerruy-ik. Tuɣal tenna-yas, ruḥ ddem ikerri, figu aluglim tassam teẓlut. Tefkeḍ tigud ara feččen, tekseḍ rbeɛṭac tecriḥin deg lɛaḍi. Adɣa izla ikerri-nni, ifka tigud ar ččant, adɣa yufa-ten-id baba-tsen igider-nni, yenna-yas, awḍeɣ-k awagi i kečč ttmaraw-iw, A lukan ad tserdeḍ rekban sebɛa lebḥur ad k-awiɣ temgerḍ-iw. Yekker-d kra n sengi n umtiq yenna-yas aql-i d nekki. Yenna-yas i yigider-nni ilaq-ak rbeɛṭac tecraḥin n uksum i yal lebḥer neɣ illel ara nezger ad s-tḍeggreḍ tacriḥt. Mi ara nruḥ sya sebɛa tecraḥin Mi ara d-nuɣal diɣen sebɛa tecriḥin diɣen alama nuɣal-d si tmurt-nni tamecṭuḥt i d-izgan di tlemmast n lebḥer n ilel d tigzirt war isem. Ini-as rnu-d yid-k asegras ad d-tawiḍ yid-k lamana-inek. Ini-as i yiger-nni, twejdeḍ akra-nsen, ini-as dayen. Ini-as ihi, ali-d feɛruriw. Akkren bdan tikli, ruḥen deg igenni. Ddum ur teddiḍ, sebɛa lebḥur, sebɛa tmura ara zegren. Yal illel neɣ lebḥer ara zegran as degran tacriḥt deg uksum amzun akken d lbiza illan akka tura gar tmura ddan ddan ɛeddan d wi ɛeddan ɣef tmura d lebḥur d idurar d izuɣar sin akin tban azan d yiwet tmurt s lbeɛd tamecṭuḥt daxel n yilel neɣ lebḥer qqaren-as tigzirt war isem Tigzirt-agi ɣur-s isekla n tteffaḥ lfuḥuḥ, agi i d-yettarran amɣar d amecṭuḥ. Ihi, dewwren-as i tegzirt-nni, qbel ad rsen. Syin akkin ttrusun cwiṭ cwiṭ, alami zendben ttejra-nni. Ruḥen ɣur-s duga duga, mebla ma yers-d kra nsen ar lqaɛa, ikkes-d kra tteffaḥin, ṭṭfen-d abrid-nsen ttuɣalin. Ddum ur teddiḍ diɣen. Yal lebḥer neɣ ilal ad s-ḍeggren tacriḥt deg uksum, akken alami d-uɣalen kecmen d igenni tmurt-nsen. Arsen-d imerran, iruḥ duga duga ar yemma-s Jida, Seril-nni. Yenna-yas aqli uɣaleɣ-d wwiɣ-d laman-nni. Tenna-yas lɛeslamat, meɛna eǧǧ-d kra teffaḥin ad k-d-kkreɣ ɣur-i. Iǧǧa-yas kra, sin akin iruḥ ar uxxam-is. Ifka-yas i tmeṭṭut-is taculliḍt-nni n teffaḥ n tfuḥuḥ, d itran amɣar d amecṭuḥ. Tekker hṭaṭa, tefka-t i waɣzen-nni mi qqaren gugak. Akra yečča-t, akra igzem-it, iḍlat i umgerḍ-is alammi gelḥem uksum-is. Yuɣal ibda ittejjay cwiṭ cwiṭ imaren. Tuɣal diɣen tmeṭṭut-nni, tikkelt yuf tikkelt nniḍen diɣen, tuɣal ar imeṭṭawen-ines. Ini-as kra nessen acimi akka tettruḍ diɣen, tenni-as uḍneɣ ay argaz. Urgaɣ tewwiḍ-iyi-d aman fi ttmecnqaren idurar, swiɣ ḥliɣ. Ikker kra nessen iruḥ ar yemma Jida, tteryel-nni, i yeḍur, tinna-as. Ay ma jidda, tameṭṭut-iw tuḍen diɣen. Tikkelt-a tessuter-iyi-d aman fitt mcenqaren idurar. Tenna-yas ugadeɣ fell-ak a mmi ɛzizen. Tenna-yas wacqa, arfed aɛidiw truḥeḍ, alamma d anezda tebda s teḥra d wanezda tfukk tizegzewt. Tenna-yas din i llan waman fitt mcenqaren idurar. Tenna-yas ad tawḍeḍ ar dinna ad trajuḍ. Alamma yeldi udrar-nni ɣef sin, ad d-kefɛen waman s lǧher. Kečč, ɣiwel s uɛidiw-ik ad d-teččareḍ lḥila-inek. Ikker ixdem akken i s-d-tenna yemma-s i Jida, irkeb aɛidiw-ines, iruḥ yuɣ abrid d arabaɛ. Ddum ur teddiḍ, ddum ur teddiḍ, alammi yelḥeq ar din. Yufa adrar-nni d tidet yella. Irja dinna alami geldi udrar-nni amzun d znezla i yewten mi geldi. Imaren gefɛen-d waman, teddun d asif, indeh ɣef uɛidiw-ines, yettweṭṭ tacegriṭ-ines s lemɣawla, iṭṭef-d abrid-ines ttuɣalin D arabeɛ. Dayen, kra n sen yuɣal-d, iwi-d aman-nni kismsenqaren idurar, ikka-d af yemma-s Jida, iǧǧa-yas kra n waman nni i nettat, tekka teṭṭef-iten diɣen. Sin akin, yerra-d ar uxxam-ines, ifka-yas tasegreḍt-nni n waman, Isem-is neqqaren idurar i tmeṭṭut-ines, sin akin nettat tefka-ten i gugak-nni awaɣzen, illan di texxamt-nniḍen. Akra yeswas, akra yessardes yissen, alami yeḥla dayen. Ikker iqeɛɛed iman-is, iḥus tuɣal-is-id tezmert-ines. Inna-yas, Ay arwaḥ yugin tudert, tura i k-d-ban tafat. Yuɣal gugak-nni, awaɣzen, i d-wrad ar tmeṭṭut-nni, inni-as ad kem-aɣeɣ. Tenna-as atan yella wergaz-iw. Yenna-as xtir kan, lmut neɣ tudert. Argaz-im ččiɣ-t ččiɣ-t, ttaṛ-iw ad t-id-rreɣ ad t-id-rreɣ. Tenna-as ur tezmireḍ ara ad teččeḍ, ma yella ur k-iɣ ara nekkini. Ini-as atan ihi wekkileɣ-kem, kemmi xdem mi tessneḍ. Ihi akka i sduklen di sin yid-sen ad nɣen kra-nsen. Kra-nsen illa yeffer yiwen uxedmi nniḍen di ssqef n teɛrict yiwen ur t-ẓriɣ. Ula d tameṭṭut-is ur teẓri wara, deg wasmi yuɣalen ar tmezduɣt-nni i waɣzen-iwen. I ar deqqal akka kra eh, n wussan, tekker Hṭaṭani tenna-yas i kra nsen argaz-is, ay argaz, nekni aql-aɣ nezdeɣ s iẓgi, inna-yas ih. Tenna-yas iyyaɣ tura ad ẓreɣ ma yella ttekleɣ fell-ak neɣ xaṭi. Inna-yas amek? Tini-as ad k-suddeɣ s umrar, ifassen-ik d iḍarren-ik, ad ẓreɣ ma tesqerseḍ neɣ xaṭi. Ini-as amek ur tettkeḍ ara fell-a tameṭṭut, ini-as xaṭi. Yuɣal iddi-as di lebɣi, ifka-as lemqud, tekker tmeṭṭut-nni laḥṭaṭa, tsudd-as ifassen-is, terna-as iḍarren-is, akken ilaq, yerna ikres iẓmek fell-as umrar akken iwata. Iwet ad isenser ulac, iwet ad isenser ulac, Akken i tettkel d ayen ur izmir ara ad isenser, tekker tenna-yas i ugak-nni awaɣzen. Ɛni nekk ak t-iččen? Yeffeɣ-d ugak-nni awaɣzen, ibedd-d zdat-sen. Akken kan i yeẓra kra n sen awaɣzen-nni, u netta di lqaɛa, iḍarren cudden, ifassen cudden, indeh, yerfed acewwiq, yenna.

Akkren di sin yid-sen, selsen-t ɣef luḥ, gezmen-d ifsasen, alami ttwagzen merra. Rrant ar daxel tilut, ɛebbant i uɛidiw, tenna-yas i uɛidiw-nni, ruḥ tura, anda tnumeḍ timẓin yezzen, awar d-uɣaleḍ. Iruḥ uɛidiw-nni abrid abrid, iman-is, akked tilut-nni faɛrurit, alami gelḥeq ar tewwurt deg uxxam n yemma-s Jida. Teryel-nni teffeɣ-d tenwi yella kra i s-d-iceyyeɛ yerra-t-id i uɛidiw. Tekker tedla-as i teylut-nni tufa d kra nsen. Tenna-as yak nniɣ-ak a mmi, tameṭṭut-agi ad teglu s uqerruy-ik. Teqqim Teryel-nni zdat tewwurt tettru alammi terwa imeṭṭawen, sin akin teddem-it tessers-it afta tafat ɣef lluḥ deg uḍar-is almi d aqerruy-is. Alammi temlal tfekka-ines merra. Tuḍla-yas aman fič msenqaren idurar i s-d-iǧǧa-yagi akked teffaḥ lfuḥuḥ nni i s-d-iǧǧa diɣen, tḍellu-yas cwiṭ cwiṭ akken yal ass. Ma d tameṭṭut-nni hṭaṭa, dayen tuɣ wugek nni awaɣzen, ur ttidiren akken di sin. Ma d treyel-nni, tbedd aṭas ɣer kan-nsen, alami d asmi d-iqɛed iman-is. Iḥka-yas merra ayen iḍran yid-s i yemma Jida d treyel-nni. Ini-yas tura ay tezdeɣ ad ruḥeɣ ɣur-sen. Nna-yas, Xaṭi, alamma ẓriɣ teḥliḍ mliḥ. Qqimen akken kra n wussan diɣen, yuɣal diɣen, yenna-yas, Eǧǧ-iyi ad ruḥeɣ ɣur-sen. Tenna-yas, Attan tessirt-nni. Ma trefdeḍ-tt, atan teḥliḍ. Ttekleɣ fell-ak. Ma yella ur testerfideḍ ara, mazal-ik. Ikker tikkelt yerra taftuya-s. Tenna-yas, Tura d tidet, ruḥ ad truḥeḍ. Yekker ilsa lebs uɛeṭṭar, yerna tɛekkwat, yuɣ abrid-is tameddit n wass, afuɣlu n yiṭij, alammi s-ibded iheṭṭaṭa ɣef tewwurt. Teffeɣ-d ɣur-s, D acu i tebɣiḍ ay aterras? Yenna-as, Annaɣ a tameṭṭut, ay d-ssensen, yeṭṭef-iyi yiḍ ur anda ara rreɣ. Tečča-t-id mliḥ s wallen. Neysa yuweḍ taṭṭucin-nni. Adden deg urgaz-iw yemmuten. Lukan ur ten-ɣiɣ ara s ufus-iw ad s-iniɣ d netta. Neysa ma ɣef aɛref-is. Sensi ad yali wass ad ruḥeɣ. Neysa dawaɣ-ten-i yuɣeɣ. Ḥaca ma yella akka ɣer taɛrict. Ini-as wicqa. Ikcem ar taɛrict yerra iman-is iṭṭes. Annan kra ikcem-d waɣzen n idiɣan, ičča imensi-ines, ṭṭsen, sensen lamba. Ma d kra n senni ur yeṭṭis ara, iqqim iqqim, immeɣ ikkes-d axudmi deg ssqef taɛrict-nni, i yeffer yagi dinna yiwen ur t-iẓri. Iqqim alammi yenṣef yiḍ, ikker-d imerna ɣur-sen. Yufa teniḍ tzuxar tanzarin-nsen, deg iḍes, imɣi izla waɣzen-nni, Udel n idammen-inu seg wusu, tuki-d aṭaṭa-nni, tejɛer, tedhec, tewwet-itt lexla. Ini-as, kra kra yelli-s ɛemmi, i kra txedmeḍ txellṣeḍ. I kra icekkel-itt, teqqim akkenni deg umrar, alami deg ul-iw ass. Iẓuɣer-is dugga dugga, iwwi-tt yemma-s jidda, tteryel-nni. Aqnent ar lḥiḍ teggurt n berra, yenna-as attan tura ɣur-m. Akken imi Yahuwa xedm-as. Netta yuɣal-d ar tmezduɣt-ines taqburt, ikker iɛawed imaren i tudert-ines s wadda. Akka i d-nlḥeq ar taggara n tmacahut-agi, i d-islulen aṭas n lemɛani d yinza n lemtul, dagi s tenna temɣart, yermeṭṭu, ilha beṭṭu. Yerra-yas-d umɣar azemni, cku yeẓra d acu i d azal i tesɛa tmeṭṭut di tmetti. Inna-yas, argaz d lsas, tameṭṭut d ajgalmas. Sif tameṭṭut iḥerzen, tayu ikerzen. Ulamma argaz d izen, yemma-s d tasedda. Tamacahut teɣna, amcum ad ten-ǧǧi Rebbi, nekkni ad ɣ-isellek Rebbi.